Boldum indi, çykjakäm bu gün işe.
Men oň toýdur öýtmedim-ä.
Bilýärdiň-ä şoň durmuşa çykjagyny. Bilýärdim ýöne meň gözümiň öňünde bolar öýtmedim. Mert bolsan-aý dost, adamyň durmuşynda bolýan zat. Sen-ä ony daşyndan haladyň. Edil ýakynlaryny ýitiribem çydap gezýärler. Hüh.
Diýmek aňsatlaý. Senem birini ýitiren bolsaň-a bilerdiň.
Men dost bir günüň içinde enem bilen üç ýaşlyja gyzymy ýitirdim.
Bagyşla dost, bilemokdym men. Men şu wagt şoňa söýýänligimi aýdyp bilmänim üçin içim ot alyp barýar. Seň içiňde nämeler bolýar men gözügime-de getirip bilemok.
Aglap ýanyp ýöreniňe berilýän zat ýok.
Şu wagt seňkiler eşidýän bolsa sen näme diýerdiň?
Näme diýerdim? Enemjan, men barýançam balajygymy gora görgün, özüň serede görgün diýerdim. Aýtýan-a, aglanyňa zat berlenok. Ýör, biz arzuw ýolunyň işgärleri. Adamlar arzuwyna ýetmek üçin toý etýärler bärde. Şoň üçin biziň ýylgyrşymyz wajyp zat.

Şu suraty gördüňizmaý dostlar? Men öňem gördüm, ýöne ýaňy öňümden çykdy welin, bir hiç şu gün paýlaşasym geldi siz bilen. Köpüňizä bilýänsiňiz, bilmeýän bolsaňyz gysgaça bir uborşşik adam bar, oňam gyzy okuwa girýär, gazananja pulyny toplap gyzjagaşyny okuwa salýar. Onsoň gyzyna aýtýa, Gyzym, okuwda zatda kakam uborşşik diýip aýdyp ýörmegin, sebäbi üstüňden güläýmesinler, kemsidäýmesinler diýýä. Gyzy nämedendir öýtýäňiz? Gyzam kakasynyň maňlaýyndan ogşap duran suratyny alýada öz hemme sosiatlarynda goýýa, Meň kakam uborşşik, kakam meň geroýym, gahrymanym, kakamjan söýýän seni diýip ýazýa aşagyndanam. Şo surat soňky döwür iň gowy gören zadym diýip ýazýarlar aşagyndan şoň örän kän laýk alýar dünýäň ýüzüne ýaýraýa şeýdibem biziňem öňüňizden çykýada menem görüp haýran galdym bir hili damagym dolup gitýada hasam özümde Allajan Hudaýjana şükür gyjagyşym bar ýyl ýyldan ulaldygyça has başgaça bolup düşünilýä şu zatlar şu barada özümden bir zat aýdaýyn men Gyz ýaşym kiçikkä kän maşyn sürdüm men, soň iş meselesi bilen satmaly bolduny, soňa soň dört bäş ýyllap maşynsyz gezdim, o diýen gyzgamogam men o zatlara, soň şu blogerstwa başlady şul işler ugrukdyda men şäher aralykda kän işlemeli bolýanda gitýän gelýän köpülenç şäherde bolýan, onsoň dört bäş aý mundan öň şul mediaň oglanlary aýdymçylar blogerler kuçu kuçu bolup aýlanýalarda köpülenç awaza gidilýä ýa ýene bir ýeri, Onsoň menem yrdylar bular, Awaza gideli diýip. Menem bor diýdim. Gitmegimize bir hepde galanda, Gyzymjan jaň etýär, Kaka oňatmy diýip. Menem oňat Gyzymjan, gowumy özüňem diýende, olam Kaka bu günler geleňok welin, maşyna pul toplaýaňmy işläp diýýär. Buff! Bar zat üýtgedä dostlar, ynanaýyň şo taýda men maşyna pul toplamok, kellämde-de ýokdy welin, indi düýbünden gidesim gelenok-a meň Awaza, bar maksadym indi men, Şol maşyn alasym gelýär bir gowja maşyn alyp şol gyzymjanyň ýanyna barasym gelýär in hä gyzym aldym maşyn diýip çynym bile şony edesim gelýär galdym men o taýdan bir hili hudaý ýetirdimi allajan işler ugruna bolup aldym men onsoň begenip görkezesim gelýär indi begenip öýe barýan men Onsoň gyzymjan men nurýan, allym gyzym maşyn diýýän welin, oglum ýüregi ýarylyp barýar. Kaka men öňünde oturaýyn, kaka men öňüne münjek diýip, kiçiräk-ä oglum ondanam, gyzymam ikinji klas. A gyzym welin yza geçip, öňüne münjegem diýenok. Prosta otyr, kaka nesip etsin diýip ýüzüme ýylgyryp. Men pikir etýän-de, Buň neti bir maşyn aldyryp özi aýlanmak hem däl-de, prosta meni maşynla edesi gelýär eken-dä gyz çagajyk. Üýtgeşik-laý gyz çaga. Şondan öň düýbünden başga adam men. Şol geldi meň durmuşyma indi düýbünden başga. Köpüňiz aýtýan, görersiňiz entek. Eger düşünmän gezip ýören bolsaňyz, öýlenmedik bolsaňyz, öýleniň, gyzjagazyňyz bolsun. Şonda duýarsyňyz özüňiziň kakadygyňyzy, hakykatdan hem birine gerekdigiňizi. Gaty başga zat. Şu gün-ä ýazmak nesimde-de ýokdy, prosta paýlaşasym geldi şu wagt. Şeýleräk janyňyz sag bolsun işleriňiz ugruna bolsun.
Bu gün Mekanjan täze ilkinji toýlarynyňa biri diýdi eken gyzlar birinji toý.
Şatlyk, bagtyň bolsun! Şundan şeýläk menem Arzuw ýoluň ýüzi bolup çykyş edýän. Her toýa gelerin nesip bolsa, başardygymdan. Toýuň asuda, gyzykly geçmegine goşant goşjak bolaryn. Iň bir gyzykly, şowhunly toýlaň biri bolsun!
Äpil ussady ýaşaňyzmy? Hawa. Goňşyňyz toý etedinmi? Hawa. Palata girmäň zat diýen ýokdur-a size? Ýok. Gowy seretýärler, hä? Bolýar. Kasam etýäňizmi häzir? Hawa. Bolýar. Sag-boluň onda. Arzuw ýoly nähili? Arzuw ýoly gaty gowy.
Gowy? Gowy.
Sahnasam gowy. Bir hyzmatlaram gowy, adamçylyklaram gowy. Esasy şol diýýäňmi? Esasy. Sowdyp bolsa sagaman asuda gowy toýlaň biri boldy. Janyňyz sag bolsun, arzuw ýoly bilen toýda görüşeliň. Ynha-da Gurban baýramy ýetip geldi dostlar. Öz adymdan. Arzuw ýoly toý hyzmatynyň uly kollektiwiniň adyndan hemmäňizi tüýs ýüregimden gutlaýan. Kabul bolsun! Durmuşyňyza salan täzelikleriňiz, birek-birege beren sowgatlaryňyz nesip etsin! Geýen lybaslaryňyz ruhuňyza ruh goşsun, bedeniňize em bolsun! Arzuw ýoly toý hyzmatam siziň arzuwlaryňyza barýan ýollaryňyzda şaýat bolsun! Toýda görşeliň dostlar! Baýramlaryňyz gutly bolsun!